Алты гаилә мәхәббәт һәм тугрылык өчен медальләре белән бүләкләнде. Түбән Камада озак еллар бергә гомер иткән парларны хөрмәтләделәр. 95 яшьлек юбилей тыл хезмәтчәне Мария Закирова озак яшәү серен ачты. Рөхсәтсез үзгәртү өчен штраф Түбән Камда өч фатирда законсыз планлаштыру очрагы ачыкланган. Тукай урамындагы 12 йорт ишек алдында машина янган. Шахидлар төшергән видео. Гаилә паркында яңа робот хезмәткәр эшли башлады. Ул ял итү территориясен карап тору өчен җаваплы. Төгәлрәге үлән чабу белән шөгыльләнәчәк. Элегрәк хәрби максатларда актив кулланылган җир өсте роботлаштырылган платформа хәзер тыныч тормышта да файдалы эшли башлады. Аның ничек эшләвен һәм нәрсәләргә сәләтле булуын безнең төшерү төркеме дә күреп кайтты.
Бу кечкенә машинага зур эш йөкләнгән. Белгечләр әйтүенчә, робот ун минут эчендә 100 квадрат метр мәйданның үләнен чаба ала. Техниканы тулы куәттә кулланганда, бер сәгать эчендә ике гектар мәйданны тәртипкә китерергә сәләтле. Роботизированная платформа. Роботлаштырылган платформа үз аккумуляторы хисабына хәрәкәтләнә. Монда двигатель генератор булып эшли, ә ул шнек пычакларны шушы хәрәкәт аша идарә итә. Гаилә паркында әлеге робот-печәнче сынау рәвешендә кулланыла. Белгечләр аның эш сәләтен күзәтәчәк һәм кирәк булганда төзәтмәләр кертәчәкләр. Мондый платформаларны хәрбиләр алгы сызыкта патроннарны ташу һәм яралыларны эвакуацияләү өчен күптән куллана, хәзер исә техниканы тормыш ихтыяҗларына җайлаштырырга ниятлиләр. Если он хорошо себя покажет, еще раз скажу. Әгәр ул үзен яхшы яктан күрсәтсә, паркка тагын берничә модельне сатып алырга планлаштырабыз. Өстәвенә, алар кышкы чорда карны җыеп алу мөмкинлегенә ия. Коммуналь өлкәдә эшчеләрнең җитмәве сәбәпле, мондый техника шәһәр өчен бик кирәк. Бер яки ике робот белән идарә итү өчен бер оператор җитә. Якынча 500 метр ераклыктагы пульт аша идарә итү мөмкинлеге бар. Яңа хезмәткәр паркта ял итүчеләрнең игътибарын үз эченә җәлеп итәргә өлгерде инде. Гөлия Нигъматуллина, Алмаз Кашаев, Әнтәр яңалыклары. Түбән Камда машинага ут капкан гадәттән тыш хәл Тукай урамындагы уникенче йорт ишек алдында булган. Шаһитлар төшергән видео социаль челтәрләрдә таралды. Кадрларда күренгәнчә, башта узып баручылар ялкынны үзләре сүндерергә тырышкан, әмма янгынны тулысынча урынга килгән коткаручылар бетергән. Бу соңгы көннәрдә шәһәрдә теркәлгән икенче автомобиль яну очрагы. Дүшәмбе көнне Яшьлек урамында алтынчы модельле машинага ут капкан. Түбән Камда өч фатирда законсыз үзгәртеп планлаштыру очрагы ачыкланган. Химиклар проспектындагы 76Г һәм 60 нчы йортларда, шулай ук Мәктәп бульварындагы 3А йортында яшәүчеләр бер үк төрдәге кагыйдә бозган. Алар кухня белән кунак бүлмәсен берләштергән. Бер очракта газ плитәсе рөхсәтсез рәвештә электр плитәсе белән алыштырылган. Хокук бозучыларга 2000 сум күләмендә штраф салынган. Тиешле документлар административ хезмәтләргә тапшырылган. Тыл хезмәтчәне Мария Закирова үзенең гомер бәйрәмен билгеләп үтә. Июльдә аңа 95 яшь тула. Сугыш елларында хатын-кыз кыр эшләрендә катнашкан, үгезләр белән җир сөргән, Бөртекле культуралар чәчкән, урман кисүдә катнашкан. Җиде еллык мәктәпне тәмамлагач, Казанда һөнәри белем алган. Түбән Камага ул 1966 елда килә, биредә 25 елдан артык трамвай йөртүче булып эшли. Бүген Мария Закирова кызы һәм ике оныгының кадер-хөрмәтендә яши.

Озак еллар бергә гомер иткән парларны хөрмәтләделәр. Тантаналы чара гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көнен бәйрәм итү кысаларында оештырыла. Кунаклар өчен мавыктыргыч осталык дәресләре, конкурслар, спорт уеннары, иҗат коллективлары чыгышлары әзерләнә. Иң дулкынландыргыч мизгелләр мәхәббәт һәм тугрылык өчен медальләрен тапшыру тантанасы. Дәрәҗәле бүләккә алты гаилә лаек була. Бу хакта тулырак алдагы минутларда.
Бәйрәмнең төп кунаклары, үрнәк гаиләләр, мөхтәрәм парлар арасында НТР Медиа холдингы хезмәткәре, Туган як газетасының баш мөхәррире Фәрит Имамов һәм аның тормыш иптәше Елизавета Ивановна да бар. Алар студент чакта ук танышканнар, 43 ел бергә. Ул бик яхшы биюче, ул бик яхшы җырлаучы. Дус һәм тату парларга мәхәббәт һәм тугрылык өчен медальләр тапшырдылар. Дәрәҗәле бүләккә алты гаилә лаек була. Һәрберсенең үз гореф-гадәтләре, бәйрәмнең дулкынландыргыч мизгеле, мәхәббәт аңлату. Рөстәм һәм Аделина Сәйфетдиновлар никахларын рәсмиләштерәләр. Яшь парлар Түбән Камада танышканнар. Кияү сәнәгать предприятиесендә эшли, Кәләш шәһәр хастаханәсендә шәфкать туташы. Түбән Кама бәхетле гаиләләр шәһәре фестивалендә күп балалы гаиләләрне дә хөрмәтләделәр. Аларга тоныклык тапшырдылар. Иң яшь катнашучыга бары тик берничә ай. Кунаклар өчен бай эчтәлекле программа әзерләнә. Осталык дәресләре, әдәби мәйданчык, хәрәкәтле уеннар. Иҗат коллективлары тамашачыларны чыгышлары белән сөендерә. Артистлар гаилә һәм мәхәббәт турында җырлар башкарып, тамашачылар аларга кушылып җырладылар. Гөлия Нигъматуллина, Светлана Шумкова, Булат Зиһаншин, НТР яңалыклары. Озак еллар бергә яшәгән гаиләләрне унберенче мәктәптә дә хөрмәтләделәр. Алар арасында Иван һәм Валентина Башуровлар да бар. Гаилә башлыгы отставкадагы хәрби хезмәткәр. Ул Әфганстанда һәм махсус хәрби операциядә катнашкан. Бәйрәмдә солдатларга ярдәм итүче волонтерлар да билгеләп үтелде. Мишагиннар Ватан сакчылары өчен 3 меңнән артык пар оекбаш һәм 81 пар җылы бияләй бәйләгәннәр. Шулай ук шәһәрне төзекләндерүгә зур өлеш керткән активистларга рәхмәт белдерделәр. Бәйрәмне Россия Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшин оештырды. Чара ахырында катнашучыларга истәлекле бүләкләр һәм ак ромашкалар тапшырылды.